kha ka van del kha ka ca nan lung a sau cawmpiak tu a hmaan lomi nan khua nan khrihfabu an rat tikah ṭha tein nan rak hneksak hna i a hmaan lo timi kha nan rak hlawt hna i nan rak hlawt hna i zumhnak hmaan lo kha nan rak cohlang hna lo ti khi se sullam cu ka ca nan lung a sau nan i zuam nan lungsau nan tuahnak vialte ka hmuh tiah Jesuh nih a thangṭhatnak hna kan hmuh le A pathumnak in paruknak tiangah hin kan van hmuh ṭhami cu Jesuh nih zinah ti te cun khah ti ka van len lai. Nan lung a sau keimah ruangah nan ing i nan lung a dong lo ti sihmanhsehlaw ti a Jesuh nih an pehmi cu ka lung nan si lonak ah um e tiah a ti. Le tuzan caan ah ka zon poih te van lak ka duh i ka zon poih te van lak i ṭangtar van ser ka duhmi cu hi Jesuh Khrih nih a nunnak pek tiang a kan daw bantukin amah hi daw chinchin ve nau si timi kan tlangtar kan ka van focus la hman le mi zei hmanh nih dawt cu kan duh dih hauta dawt duh lomi um salomo jesuh nih zindah ti zultu na sina nawlbia lagi angan chami cu te boipa ji na boipa kha na lungthin dihlak na ruahnak dihlak na thazang dihlak kan do cun apani naka nangma nai do bantukin na in pa kha do mah kha vialte kan nawlbia Biakam hlun chungumi zaruk le hleithum nawlbia kan iPhone ton dih dawm na khan tiah Jesuh nih a cawnpiak hna le Jesuh nih timna cu a hlan bantuk in nang ka daw ti lo ka lum nan si lo e tiah kan Efesa Khrihfabu kha a ti hna le ka zong ah hin tahchunhnak kan nan fiang khawh chavan lak kan zumi cu nu le va mu cun tlangval nu kan sia darling nei mi kan ti ko la te tik kan sia Ahopaoh nih kan nu nih kan pa nih ka daw peng sih cu kan duh dih ko cu te a si lo maw hodah duh lo duh lo um khah kan i kan i um tikah kan i dawt asinain caan a rau tikah na pasal hna nih an daw ti lo na nupi hna an daw ti lo tikah na lung a nuam lo cuh hopaoh nih dawt cu kan duh dih cuh kha bantuk khan Jesuh nih Efesa khua kha a hlan ahcun zumh nan tlak asinain atu ahcun a hlam in ka lung nan si ti lo nang ka daw ti lo tiah khan a ti hna Jesuh nih Efesa khuami sinah khan a hlan nan si ding bantuk kha nan ṭhulh cang e tiah a ti cu mi tampi mi tampi silo mi cheuat ka hawle in an ra tawn ka ti tawn mi cu Jonathan ang ka te hawi te ka rak piangthar ka Pathian ah ka rak i lawmh ka in cun ka rak i lawm tuk khop hna ka rak huam tuk bebal rian hna ka rak huam tuk asa tu cun ka hun tuk pa ka huam ti lo tiah khan an rak ti hi chim duhmi cu a hlan ah kan pathian le kan kar hlanah ah ṭhawng ngai tuk i ṭumchuk le a pat kha pathian nih a kan lutter lo ti kha Efesa khua Khrihfa mung a kan chimhmi si kha a hlam tu nan ka daw ti lo ti kha mu ka bia kha van tlai u Khrihfa nun ah cun nikhat hnu nikhat kan ṭhangcho in cin i pathian ah kar hlannak ah kan ṭhangcho chinchin awk khi a si kan ṭhangcho dih hrimhrim kan ṭhangcho dih la tinak khi a si lo ka chim mi cheu ka cu Baibal ri kan dai thang ruangah siseh vawlei harsatnak ruangah kan zumhnak a dado kan tlu kan um ve ko e ati chimh natin Pathian nih a kan duh piakmi cu ṭhawng cu chin kar hlang i amah lei ah i naih chin dawtnak lei ah chinchin kha a kan duh piakmi ka si le aho paoh nih na ka chim bantuk khan Pathian nih amah dawt a kan fial hi taktak ah kanmah ca dawh si cu Pathian nih amah dawt a kan fial hi Pathian he daw hlah law nangmah lo um kho tuk ko kha Pathian nih minung ah kan herh maw ti hna biahal nak hna um se law zei ruang ah dah minung ah kan ser zeidah purpose ai tinh mi si Pathian nih kanmah lo in te um kho ma li a leng ha ma a um kho tuk le Pathian nih hong ka daw Pathian a kan dawt John nih timi cu i kan rak dawt i amah nih rak kan dawt hmasa caah a si tiah ti le Pathian kan dawt kan ti ah khin kanmah lila dawt kan i hlawk cu amah Pathian ning ai hlawhnak um lem na lo kanmah lo zung a um kho tuk le Pathian kan dawt ah kanmah tu khi thluachuah kan co Pathian nih thluachuah pek a kan duh caah vawlei cung kan nunnak ah diriam te le vawlei kan cung kan khual tlawnnak ah hin nunzia kan thiam ko ning ca to horak ka do ti ko chu mo pathian kan dor kan mah lila kan i thok kan mah lila thachuah kan cho kan mah lila amia kan hmu le tuzan cana ka hin a van chim ka du mi chu nihin ah Pathian a daw lo ka ti lo hi kanmah le tawk cio karami zong he Pathian kan dawtmi kan tampi ve ko la la kei chim duhmi zat sin hi nak man in hmai le hin do chin chin hna si ti khe ka chim duhmi chu si thong chin chin hna si ti ka chim duhmi si mu le ka hin adongnak verse 7 a hme pariat a khan kan mu ko paruk la pariat kan mu ko mi chu nikula kong le pasri na khan adongnak Pathian nih promise a peknak hna biakamnak a peknak hna kan hmuh khawh i mah kong kha ka van talh ti lo i ka hin theithumnak kan ka van zoh lai i ka hin kha vialte nan ka dawt tikah nunnak thingkung nan ei la tiah nan hmuh la tiah a ti le i ka nunnak thingkung timi hi tampi in Bible scholar pun an leh dan ahcun paradise i ummi the tree of life Pathian nih nunnak thingkung ti Pathian nih Vawlei in num rak ser ka ti i a rak chiahmi thingkung kha a si. Evi ralkap nih an tongh zual ti an phang rung i a rak lakmi ka si ti kha an chim. Le tuzan caan ah ka chim numi cu zeidah a si ti ahcun tin a tlang ka van komh lai i minung kan nunnak vawlei cungah kan nung caah vawlei cung kan nun tikah hin vawlei nih a chuahpimi cu Judah si ti cun harnak tampi a chuahpi si lo maw? Vawlei nih a chuahpimi cu kha vawlei nih a chuahpimi cu harnak tampi a chuahpi lungtlin lonak lungsi lonak tampi zong a chuah ko la asinatein i zeibantuk kan tong poah siseh kan pawng khlap ah siseh i tuk i velhnak zong seh zeibantuk kan tong poah hin Pathian a pakhat nang a si peng lai sih law Hi nak atu kan dawtmi nak nakin dawt in cin hna usih law hmaileng ka hnak kan cuticun vawlei kan nunnak hin kan lam zong a tluang lai i kan thih hnu tiang zongah van ah zungzal in kan leng ṭi lai i kan dihlak tein hmailei kan karhlannak ah zongah seh hi nak